na kĩrĩa kĩmĩcũngagĩrĩria na ningĩ ũrĩa ũngĩhota gũkorwo ũgĩtũma mĩrimũ ĩyo ndĩkae gũkorwo ĩgĩkũnyita na angĩkorwo we wĩ naguo ũgakĩmenya ũrĩa ũgũkorwo ũgĩikara ũrĩ naguo na treatment ĩrĩa ũkĩagĩrĩirwo gũkorwo ũkĩamũkĩra na guest witũ kana mũgeni witũ nĩ ndagĩtarĩ witũ ndagĩtarĩ Kamau karibu sana kĩroko kĩa ũmũthĩ ndĩrehoka atĩ nĩ ũkĩrire o wega o wega na woka wĩharĩirie gũkorwo ũgĩtarĩria mwĩroreri ũhoro wĩgiĩ mũrimũ ũrĩa tũgũkorwo tũkĩarĩrĩria mũthenya wa ũmũthĩ ũguo nĩguo kũrĩ wanjĩra

twarĩkia gũkorwo tũkĩ take care of mwĩrĩ witũ rĩu mĩrimũ nĩyo tũkambia tũ- gũkorwo tũkĩrora ki- kiumia gĩkĩ na tũkwambĩrĩria na mũrimũ wa cukari ndagĩtarĩ no ũtũtarĩrie wega mũrimũ wa cukari nĩkĩ Ah, Thengiũ wa Njirũ, Ah, no na itakinyĩte gũtarĩria o- ũhoro wa mũrimũ wa cukari nĩkĩ Ah, nĩ njũĩ nĩ twarĩtie kiumia gĩthiru ũhoro wa kũmenyerera mĩĩrĩ itũ na nĩ weka wega nĩ kũhutĩrĩria hau atĩ ona tũkĩaragia ũhoro wa mĩrimũ o ĩrĩa yothe tũrĩaragia nĩ wega tũmenyage atĩ nĩ kũrĩ mĩrimũ um, arĩ o mũhaka hihi tũrĩrwara tondũ nĩ tũmĩtũkĩtie nĩguo na nĩ kũrĩ mĩrimũ tũrĩ mĩingĩ tũrarwara nĩ tondũ wa ithuĩ ene kũhinyĩrĩria mĩĩrĩ itũ nĩguo ũguo nĩ kuga Ah, nĩ tũriganĩirwo atĩ mwĩrĩ ũhiana o ta ngari kana macini o yothe hĩndĩ na hĩndĩ ngari no mũhaka ĩtwarwo service nĩguo no mũhaka ĩrorwo kĩna na kĩna kana nĩ gĩikarĩte wega Ah, tondũ ta rĩu ndũngĩgĩtwara ngari ũninage mwaka ũtarĩ wamĩrora maĩ ũtarĩ wamĩrora ĩ- ũirũ kaingĩ na kaingĩ no no mũhaka ũrĩthiaga ngaraji ũkauga nĩ ĩkwo kĩ ĩko service na nĩ tũriganagĩrwo atĩ um, mĩĩrĩ ĩrĩa ngai atũheire nĩyo ĩtũheaga na nĩyo ĩkaga maũndũ marĩa mothe ngoro citũ cikoragwo cikĩenda nĩguo na tũkariganĩrwo kĩga kĩu ka- tũgi- tũ- mwĩrĩ ũyũ wothe tũkĩte kĩga kĩgima rĩ nĩ tũriganagĩrwo nĩ kĩbataragio gũikara gĩgĩkagwo service nĩgetha gĩethe na wona gĩetha kĩgĩe nĩguo na wona wagĩa ũkenere indo icio wagĩa nĩguo. Noti wambĩrĩrie ningĩ kũhũthĩra kĩrĩa ũragĩire, kũgeria gũkĩhũthĩra nĩgetha ũcokererie ũgima wa mwĩrĩ ũrĩa wateire ũgĩcaria indo, tondũ ũguo nĩguo gũkoretwo gũgĩthiĩ. Rĩu ũmũthĩ ũka tũkarie ũhoro wa mũrimũ wa cukari, nĩguo diabetes, nĩguo diabetes na gĩkũyũ, na gĩthũngũ, na ngĩhingũra woria mũrimũ wa cukari nĩ kĩĩ? Na njĩra ĩtarĩ ndaya mũno nguhĩ-rĩ, reke tuge mũrimũ wa cukari ũtuĩkaga nĩ wanyita mũndũ hĩndĩ ĩrĩa wakorwo wĩna condition ĩragiria ũhote gũthĩa cukari thĩiniĩ wa mwĩrĩ. Njoke na thutha hanini njarie ũhoro wake, nyambe njarie ũhoro wa cukari. Cukari nĩ mĩthemba mĩingĩ. na cukari ũrĩa in particular tũrarĩrĩria hĩndĩ ĩrĩa tũraria ũhoro wa mũrimũ wa cukari tũraria ũhoro wa cukari wĩtagwo glucose glucose in particular nĩyo tũrarĩrĩria na ndĩrauga glucose tondũ cukari nĩ mĩthemba mĩingĩ mũno tondũ ta rĩu cukari ũrĩa twĩkĩraga nĩgetha tũnyue cai nĩguo ũcio nĩ mũthemba ũmwe wa cukari na ndwĩtagwo glucose ũcio wĩtagwo sucrose nĩ kũrĩ eh, ma- cukari ũngĩ- macukari mangĩ maumaga thĩinĩ wa wa- wa, wa matunda me- wĩtagwo fructose o ũguo o ũguo o ũguo Ĩĩ. no ũmũthĩ tũraria ũhoro wa kĩ Glucose. glucose nĩyo ũhoro wothe njoke still ndarĩrie ũũ gũtikũmata nĩkĩ warĩa gũtikũmata kana warĩa matunda macio kana wanyua cukari ũcio twaria ũhoro waguo Ĩĩ. kana warĩa nyama Ĩĩ. o kĩrĩa gĩothe gĩthiaga thĩinĩ wa kana wa kanua mwĩrĩ ũmbĩtwo atĩ ũgũgĩcenjia gĩ- ũtuĩke glucose ndagĩka-inĩ ya mũico Ĩĩ. kĩu gĩothe warĩa gĩgatuĩka glucose nĩguo nĩwanyita Ĩĩ.

ĩgatuĩka nĩ yahũthĩka ĩgatuĩka nĩ yahũthĩka rĩu ndũrĩ nayo na hau nĩho hĩndĩ ĩrĩa yahũthĩka yanyiha thĩinĩ wa mwĩrĩ ũiguaga nĩ wahũta ũkaigua mwĩrĩ nĩ waga hinya okay rĩu nĩ ũrenda kũrĩa rĩngĩ Nĩguo. nĩgetha ningĩ twambĩrĩrie process ĩrĩa ĩngĩ ya mwĩrĩ gũthĩa ĩgath- ũgathĩa digestion Ĩĩ. ĩgathiĩ ũka end up na kĩ Na na glucose. glucose Ĩĩ. glucose ĩkarutwo energy Ĩĩ. nĩ mwĩrĩ Mm. ũkaigua wĩna hinya Mm. wa- ĩ- ĩgaikũrũka ũkaigua ningĩ nĩ ũkũrĩa rĩngĩ Mm. Ĩĩ. rĩu rĩ ndatarĩria hau nĩgetha tũnyite mũrimũ wa cukari ũkagĩra ha. Nĩguo. mũrimũ wa cukari ũkagĩra mwĩrĩ waremwo Nĩ nĩ gũthĩa. kũruta energy thĩinĩ wa Thĩinĩ wa glucose glucose. Mhm. glucose ĩka accumulate thĩinĩ wa thakame wa mwĩrĩ ĩkaingĩha na tondũ ndĩranyiha ĩgatuĩka mũrimũ hau nĩho mũndũ eragwo ena high blood sugar okay rĩu nĩ wanyita ĩĩ ndanyita Ĩĩ. haya Ta- rĩu tondũ nĩ wakorwo ũgĩgũ- ũgĩtũtarĩria ũhoro wĩgiĩ mũrimũ wa cukari nĩ watarĩria wega mũno Ĩĩ. Kũ- o mũndũ wothe nĩ anyita watarĩria ta ũratarĩria kana kanini Thengiũ. no ũtwĩre ah, mĩthemba ngũrani ya diabetes tondũ nĩ kũrĩ mĩthemba ngũrani Ĩĩ, Nĩ harĩ mĩthemba nĩ ĩtatũ, no ningĩ nĩ harĩ kangĩ nguongerera kanyahĩrĩra. Nĩ tuge mũthemba wa mbere wa diabetes na gĩthũngũ wĩtagwo type one diabetes, type one. Na mũthemba wa kerĩ wĩtagwo type two. Na mũthemba wa gatatũ wĩtagwo gestational diabetes. Ah, ngwĩciria rĩu ũgũcoka ho ũnjũrie explain u explain type 1 nĩ kĩ na type 2 nĩ ĩrĩkũ nayo gestational nĩ ĩrĩkũ Eh. Eh. Um, nĩ tũkĩambĩrĩria type 1 mũrimũ wa cukari wa type 1 nĩ mũrimũ ũkoragwo mũndũ aciarĩtwo naguo kai nĩ mũrimũ wa gũtũkanio na mũrimũ wa type 1

na type 1 rĩ rĩu nĩ ũgũtũma nja- nyige njoke na thutha hanini nĩgetha rĩu nĩ tondũ ndĩmũ explain rĩ ũhoro wa glucose nĩguo no ndinakũ explainĩra kĩndũ kĩngĩ gĩtũ gĩtaga hormone nĩ hormone yumaga thĩinĩ wa rwariũngũ rwariũngũ nĩ pancreas thĩinĩ wa pancreas nĩ harĩ cells ciĩtagwo beta cells beta cells rĩ nĩ irutaga hormone ĩtagwo insulin wanyita insulin rĩ nĩyo ĩteithagĩrĩria harĩa rĩ ngũkwĩrĩte mwĩrĩ nĩ waremwo nĩ gũthĩa cukari nĩgetha ũrute energy cukari ũikũrũke rĩ kĩrĩa gĩteithagĩrĩria process ĩyo rĩ kana kĩrĩa arĩ o mũhaka gĩkorwo ho thĩinĩ wa process ĩyo rĩ nĩ homoni ĩyo ĩtagwo insulin ĩrĩa yumaga thĩinĩ wa pancreas thĩinĩ wa beta cells rĩu rĩ hangĩkorwo he gĩtũmi o kĩrĩa kĩrĩkorwo kĩo insulin yage kuma rĩu hĩndĩ ĩyo nĩ wakĩona cukari nĩ kwambata ũkwambata nĩguo rĩu rĩ eh, wanyi- tondũ hau nĩ wanyita rĩ rĩu reke njoke type 1 type 1 rĩngĩ eh njuge mũndũ wĩna type 1 diabetes akoragwo aciarĩtwo na wathe wa kũruta insulin okay ũguo insulin ĩgakorwo ndĩrahota kũ- insulin beta ĩgakorwo cells igakorwo itiraruta itiraruta insulin insulin Eh. nĩ wanyita Eh. Rĩu nĩ kuuga a, rĩngĩ e mũnyinyi harĩa ũguo, e mũnyinyi ũguo rĩ, nĩ kũhi- nĩ hianaga ta ĩrathiĩ ĩkĩiganaga ĩkĩiganaga ĩkĩiganaga. No akũrakũra rĩ, insulin ĩrĩa ĩraruta rĩ, ĩkaga kũigana. Koguo aka- akonania kĩ? Diabetes. Na nĩ tondũ wa gũkorwo nĩ insulin ĩtarauma rĩ, rĩu ĩyo type one diabetes tũmĩtaga insulin dependent. okay. tondũ no ĩthondekirwo na insulin To- tũkĩ- tũkĩrĩkĩrĩria nĩ njũĩ nĩ tũkwaria ũhoro wa mĩthondekere ya diabetes Nĩguo. no ĩno reke twambe tũnyite haha hote nĩ atĩrĩrĩ type 1 diabetes nĩyo twĩtaga insulin dependent tondũ no ĩthondekirwo kĩ na diabetes tondũ nĩ insulin hatarĩ nĩguo Ĩĩ. tũtanamba gũthiĩ nĩ njũĩ he mũndũ ũreyũria insulin wĩra wayo nĩ ĩrĩkũ Eh, reke- nĩ- nĩ- nĩ ngũgwetete no reke njokere Insulin nĩ hormone ĩrĩa ĩrutagwo ĩ- nĩtũmĩte ĩhiana tarĩ catalyst ĩteithagĩrĩria gũthĩa cukari okay nwanyita Ĩĩ. nĩgetha cukari glucose ĩrĩa twaririe ũhoro wayo ĩtuĩke ya gũthĩo nĩ- yume nĩgetha ĩgĩe energy energy. ũgi- Ĩĩ. yume energy Ĩĩ. ĩthĩĩke na nĩgetha rĩu ĩtuĩke nĩ- nĩ nĩ yauma thĩinĩ wa thakame koguo ũtarĩ na insulin nĩ gũtuĩka mwĩrĩ waku nĩ ũkũremwo nĩ gũthĩa cukari cukari. cukari wa accumulate thĩinĩ wa Ĩĩ, mwĩrĩ okay. rĩu twambĩrĩrie kuga wĩna high blood sugar ĩyo nĩyo type 1 ĩyo nĩyo type 1 na wauga ĩkoragwo ĩ hereditary kana Ĩĩ, nĩ hereditary. Nĩ hereditary? Ĩĩ, na yũkaga very early Ĩĩ. Ah, na njo- ona no njokerere hau njuge nĩ harĩ ĩngĩ ĩtagwo juvenile diabetes onayo no type 1 na ĩyo ona ĩyonanagia mwa- mwana aciarwo oro ũguo kana matukũ manyinyi mũno aciarwo, thutha wa gũciarwo, thutha wa gũciarwo, juvenile, agakorwo ndarĩ na, ndararuta insulin, na rĩu agakorwo ena mũrimũ wa kĩ? wa cukari, ĩĩ, okay, sawa sawa, nayo type two nĩyo? nayo tũthiĩ type two, type two nĩ ĩcarangagĩrĩrwo hanini, tondũ yambagĩrĩria gũka kuma mĩaka forty, forty five, sixty na kũu ũguo, nĩ ĩcarangagĩrwo.

kĩga kĩrĩa kĩagĩrĩirwo nĩ gũkorwo gĩkĩmĩnyita nĩgetha ĩhote kũruta wĩra rĩ mhm. gĩgakorwo kĩrĩ insensitive mhm. rĩu ici nĩ harĩ details cia biochemistry iria itekwenda kũingĩrĩra ũguo nĩ kuga insulin ĩho mhm. no ndĩraiguĩka ta ĩho mwĩrĩ ndũraũigua ta ĩho ĩyo nĩyo twĩtaga insulin insensitivity insensitivity mm, na ĩkoragwo thĩinĩ wa type 2 na nĩyo nĩ type 2 na mũrimũ ũcio rĩ eh, lifestyle ĩrĩa tũra conduct nĩ nĩ ĩcũngagĩrĩra mũno mũno mũno mũno gũcangĩra Nĩguo. thĩinĩ wa type 2 Aha. ona gũtuĩka nĩ ngũcoka hau nĩ ngũka Nĩ tũgũthiĩ explain hau. hau ĩĩ. rĩu ĩyo nĩyo type 2 no njuge atĩrĩrĩ kana mũ- mũrimũ ũyũ nĩ wa gũtũkio ĩĩ kana mũrimũ ũyũ ũkĩte nĩ tondũ wa lifestyle mĩrimũ ĩyo yothe harĩa ũrĩyonanĩria nĩ gũkũ depend na lifestyle yaku ĩkoragwo

Ũgathiĩ back ũkeyũria atĩrĩrĩ, diabetes yake yeyonanirie ena mĩaka ĩigana? Ena mĩaka ĩigana. Na tũtambĩte kũhutia ũhoro ũcio rĩ, reke twambe tũikĩrie hanini. Ĩĩ tondũ nĩ ndĩrona director aranjĩra nĩ tũrenda, nĩ tũbataire gũthiĩ wonjoria-inĩ. Ĩĩ tũkwamba kũikĩria o hanini mũthikĩrĩria na mwĩroreri witũ wa Gĩkũyũ TV. Nĩ wakĩigua ũhoro wĩgiĩ diabetes, nĩ waigua diabetes nĩ kĩĩ, nĩ waigua... Types cia diabetes nĩ irĩkũ kana mĩthemba ya diabetes no igua nĩ ĩtatũ no ndagĩtarĩ wauga he kangĩ ũkũhutĩrĩria ga kana ũguo ndũkae kũhutia mũtambo waku no tũrathiĩ na mbere tabarĩra nĩ yareke ngũtare na niĩ wanjirũ wa mwaura